Açylmadyk gürrüň ýok şerigatymyzda. Hak Resulullah aleýhisselam açyk açyk edip aýdan hokmy şi. Teberrüken gaýtaýdyn. Pagat şi taýyny. Delili bar ýerde zenanasyna aýdýa ine şi delil sebepli diýe. Meň gyýratym oýnaýa diýe. Haky bar, aňrydan annas kepläp bilmeýär. Ýene delilim bar, sen beýtme diýýär. Ýa bijirek zat bolmasyn diýýär. Ýa bijire bärnameler ýörimesin diýýär. Ýüregimi agyrtma meň diýýär. Içimden gan geçirme meň diýýär. Şulaň hemmesini Alla gowy görýär, şu gyýratdan namyskeş Allaň ýanynda padaşy bardyr. Emma hiç zat ýok ýerinde hamana filmleri görýäň, öz içerisi ýadyna düşüp, şo filmlerdäki hyýanatlar öz öýüne tasawwur etýär, öýüne baryp kynçylyklar döretýär. Bu günäkärçilikdir. Onda näme etmeli? Bir hamana halkdan bir kep eşitýär, ýa filmlerde bir zat görýär, öz öýi ýadyna düşýär, muň etini iýip barýar-da, Muny ulamalara maslahatlaşsyn. Gelsin, men-ä içimde şijirik dert bar, men näjire häl edeýin diýsin. Muny daruw bilen, muny arambahş gursly bilen özüni aram etjek bolup, özüni zaýalamasyn. Geňeşmäne adam tapmasa, biz inşallah hyzmatynda. Biziň-ä hiç bir emäm ýok, delilim, zadym ýok, öz-özüm içim ýanyp barýar. Zindigimden lezzet alamak ýadadym, ahunjan, men näme edeýin? Ene şiň derman yzynda gezmeli. Delil ýok ýerde Allah halam ýa mujrim bolýa zalym bolýada. Emma asyl geleyliň ýene gürrüňiniň içine. Eý hajy dädele. Eý ol kon adamla. Eý ýaş oglalla. Eý türkmen jowan oglalla. Sizi inşallah Allah ömür berer berse işdi çikinsiz döwri il günüň ulkan adamsy bolarsyňyz. Din hakylydyr bular. Mahzeniňiz din hakylyndan doly bolsun. Giň bolsun. Hakylyňyz, ýüregiňiz giňden aýlansyn. Gyzymyz, aýal doganymyz, körekenimiz ýa oglumyz, gelnimiz barada gürrüňleri bolanda Halky, dikkat ediň! Halk, halk, halk diýip, oglumyz Ýakyzymyzyň ýüregini ýakyp geçirmäýliň. Allah üçin aýdýan. Häýt, biz halka näme diýeýin diýip, ogluň, Ýakyzyň ýa gelniň-de halkyň biri ahym. Halka zat kepletjekkä diýip, ogul, Ýakyz ýa gelnimiziň içinden gan geçibermelimi? Ölýänçä sabr edip gezmelimi? Näme diýip beýdip zulum etmeli? Syryň saklajak bir adama ýa alyma geňeş. Dünýede bir topar zady adam görmeli bolýa, görjek görgüsi barda bir toparlaň Allah kuwat bersin. Ýöne çyn meseläni häl etmäň bernamasy bilen bolmaly. Öz kelläň bilen özüň gidip, öz özüň pikir edip, öz özüň gaýgy edip hiç ýaňa ýetirmäni goýgmaly däl. Müň gaýgy ýygylsa bir iş bitirmez, namart ogul deýin gaýgyçy bolma diýýär Magtymguly şa. Ýöne oturyp gaýgy etdiň-de, näme peýdasy bar? Müň gaýgy ýygylsa, bir iş bitirmez. Müň gezek otur-da, narahat bol, är heleý bol-da, garry adam bol-da, jowan oglan bol-da, sowatly bol-da, her näme bol. Müň gezek gaýgy et, hiç peýdasy ýokdur. Müň gaýgy ýygylsa, bir iş bitirmez. Hiç iş bitirmeýär. Namart ogul deýin gaýgyçy bolma diýipdir. Meseläni häl etmäň bernamasynda bol. Çyn alym Çyn derdiň milletiň derdiniň içindäki adama geňeş häl bolsun mesele. Din çözgüsi bilen çöz. Ine ekseren är heleýiň arasynda men açygrak gön aýdaýyn bitirdi indiki öne beşjek öýlenjek indiki ballyjyklar gyz oglanlar erk oglanlar we in atalaryndan çirim inşallah belkim bir tarapdan ýädegärlik din hakyl bolup düşsün inşallah. Kän gyratlyň biri daşaryk çykma hakynda bolýar. Hamana zenana ýa är, indi zenanadan mysal aýdaýly, zenana ýa daşaryk gezmäne gitjek diýer, ýa pyýadarabiýa ýa şoňa meňzeş. Ärde gyrat edip du, içinden mydam narahatçylygy bar. Hamana şuň üstüne zenanasyna aýdýar-da, Sen niye saat dörtde günde gitýäň ýa sob ýa ikindin agşam fark etmeýär ýa ertirlerde ýa ikindinlerde şony gaýrat et sagat bäşde ýa altyda git diýýär hamana zenanaň näme etmeli ştada görünip durda göz üstünde diýmeli bäş bolanda näme dört bolanda näme men edara gözleşip duranak diýmeli bat bir daşaryk gitjek dämi zindigide zerer çekmez ýanak öýüň içi arameşde durar ýanak. Eý, hakyl zamanynda ýaşaýan! Öýüň içi arameşdi durar ýanak, şoňa ýo işgäl ýok, bäşde git diýseň, bäşde giderin, altda git diýseň, altda giderin diýmeli-la. Emme, şyn-de, bas indi meň hemme zadyma gir berýäň, näme işgaly bar men dörtde gidenim diýse, är hamany içinden bir zat ozal pikir haraplyk bar-da, Är pahyryň pikiri haraplygyny öňküden beter artdyrýardy. Öňküden beter muň içinden gan geçýärdi. Bu aýdyp bilen Agahym içindäki zadyny. Ýa pahyryň beýany ýok, ýa aýtmana çekinýär. Hiç kime-de aýdyp bilmeýär. Öz ene-atasyna, gaýnene-gaýynatasyna, ahunyň ýanynda-da aýdyp bilmeýär. Emma içinden bir gaýrat bar, hamana şu dörtde çyksa falan zenana bilen gitýär, ýa şoňa ýüregi ýanýar. Be açyk aýdyn meseläni. Ýa dörtde gitse hamana şo hyýabandan başga-da bir erkek çykýamyşdyk, şoňa öz ýanyndan pikiri harapmyşdyk, ýa her näme bolsun delili. Pahyryň içinden bir zat aýlanyp otyrda, meger şoň şeriki zendigisi, meger şoň zenanasy şoňa hem kar ýetmeli dälmi? Näme diýmeli? Bolýa diýmeli, dörtde çykmaýyn, bäşde çykyn. Bu gün gitme diýýäň, gitmäýin. Ikimiz gowy bolsak bolýa diýmeli. Emma zenanasy näme diýer? Ýok diýer, men ne o falany, maňa zor daşarda gözleşip otyr, men oňa näme diýeýin-de, men ondan utanýan diýer. Ondan näme diýip utanmaly, zendigiňi zaýlama-da. Hany hakyl? Hany terbiýeti içtimaýy? Hany zendigileri saklamak? Hany äwwel öz öýüňi saklamak? Hudaý näme diýer? Resulullah näme diýer? Din näme diýer? Kuran näme diýer? Hakyl näme diýer? Sowat näme diýer? Myntyk näme diýer? Ylym näme diýer?

Aňsatjak sadaja hakyl. Bitirdi şu gürrüň gaýynene gaýynata bart dämi? Ohm giň bolmaly. Sagat bäşde, altyda çyka diýädi, altyda gidä diýmeli. O boýdaş bilen gyň görýämi? Ýeke git näme? Şo boýdaş bilen, şo zenana bilen gitmän gyň görýämiş. Zindigiň hormatyny sakla. Nikahyň hormatyny sakla. Oň bilen gitme. Bar gönjaýt, menä adamym gyň görýä, hoş, indikräp sataşyp bilmeýän. Wessalam. Akyl şi, din şi, zindigi şi. Ýo men näme, ýo men näme, kimdigi-de belli däl, şoň göwnüni görjek bolup, indi hulasa biri daşaryk çykmaň üstünde. Biri ýygnanmaň hakynda. Ýygnanmaň hakynda. Hamana är

Hany hakyl? Hany bi il-günüň tähsilat direk gaşym barýa? Meger tähsilat diýip, ylym diýip, hakyl diýip, din diýip, hemmesi hem şu dünýäň hem ahyratyňy abat etmek dälmi? Ýaýinki fakat men diýmekmi? Men, men gülmeli, men rahat bolmaly, meň ugryma hiç kim habar etmeli däl. Ýo, menlik, men megu, tato, neger, di, mesle, men, on şeýtan aýtdypdyra. Men diýseňiz, men ýaly şeýtan bolarsyňyz diýipdir. Ol men, men diýdi, ol diýdi ýykyldylar, tamam boldy. O gürrüňe girmäýin, indi ýaňky ýygnanmaň gürrüňi. Ýygnan diýýä dämi? Ha bolýa, çäşim ýygnanaýyn diýmeli, agallam şo gün aýtdyryp ýörmelä-da, her Bäşdagadan aýtyp durmaly, yz narahatçylykda. Hatda baryp ene-atasyna aýdýa, gaýyn, erki oglanyň gaýynatasy, gaýynenesy. Sende mydam biz gyzymyz gowy biz gyzymyz näme ýa oglan tarapa biziň oglumyza ezýet berýä birje aň satjak şoň diýenini edama alla zindigiň hatyrasyndan çrimde bolsa eý jemaat men bu aýdanymy jame agym dönüm bolmýaha ogul gyz gelin bolmaka aýtmaly häý gyzym diýmeli ine göze aň satjak sadaja hakyl bir an nikaň hormatyn sakla birde äriň gyratyna hormat goý diýmeli gyň zatmyş. Erkege-de aýtmaly. Äý, oglum diýmeli. Äý, ýegenim diýmeli. Äý, agam diýmeli. Äý, inim diýmeli. Toýa bigat şirket etýänler bar. Gelniň nagat ýanynda daýzalary bar, nagat ýeňňeleri bar. Nagat toýa galmagal etýänleri bar. Altyn, gyzyl aljak bolsa, sepin aljak bolsa, mährinden çürimkä-de ýaşulynyň galmagalynyň özi boljak. Toýda-da behäm iýjek bolýar. Iki dagy oturyp hakyl aýtmaly. Äý, oglum diýmeli. Gelýän zenanaň Nikasynyň hormatyny sakla, zenanaňda gaýraty bardyr, şoňda gaýratynyň hormatyny sakla diýmeli. Hakyl dälmime gerşe? Şu gürrüňler ýa gömülmeli galmaly gürrüň, goý gelin-gyzlaň içinden gan geçse geçsin, oglanlaň içinden gan geçse geçsin, biziň işimiz ýok o zatlar bilen, haýt abraý saklaň diýip, ýaşulylyk bolmaz mundan. Muňa hakylsyzlyk diýerler. Muňa Hudaýyň ýanynda günäkärçilik diýerler. Ýalandan ýaşuly sorap, gaharlanyp basjak bolmasyn beýdip. Günäkär bolar. Alladan gorksun. Hudaýdan gorksun. Meseläni häl etsin, açyklasyn, düşündirsin gelnine, ogluna, gyzyna. Halky gözüne tikip geplemesin. Şonda ýürejigin gözlesin. Ýürejiginden näme geçýär? Gan akyp geçýär. Ganak geçmez ýaly etmez. Häý oglum, gözleň, häý oglum! Nikaň hormatyny sakla, geljek zenanaň, gelniň-de gyreti bardyr, gyretine hormat goý diýmeli. Gyza-da aýt, häý gyzym diýmeli, äriň bäraberine nikaň hormatyny sakla, äriň bir özüniň gyretleri bardyr, gyretine hormat goý diýmeli, wezipäňdir diýmeli. Sadaja hakyl. Ine, biri daşaryk çykmaň gürrüň, biri ýygnanmaň gürrüňi. Sadaja ýygnanmaly, oham bir zenan aýdýar-da, Meken men näme edýän diýär-de. Ak jogap aýtyp bereýin, Meger men näme iş edýän diýär-de. Bir iş etmek däl, gaýrat o pahyryň öz içinde däl. Içinden bir çaýkanýar, daşyna çykaryp aýdyp bilmeýär.

Hamana bir zenana ärinden mydam zeýrenýä-da, Ohom, ärde diýýä, men hiç-de aýdamok ki diýýä. Özi-de bilýä-hä heleýiniň nirde içişi ýanyp duranlygyny, gaýrat etýänligini. Halk-da näme diýýä, Gülýanak seň äriň bar diýýä ýa Gül ýaly zenanaň bar, näme ezýet berip duň diýýä. Ol bir ogrynça içini ýakýan zat bar, ony o heleý ýa ärde aýdyp bilenok. Ohom, ýöne içinden gan geçip otyr. Şol zenana şony häl etmeli, şu är şony häl etmeli. Başga häl bolmaýa ýok. Näme diýip hal etmeli? Hudaý üçin hal etmeli. Şuň ýüregini agyrtmaýyn diýip. Şuň ýüregini, göwnüni hoş etsem, Alla menden hoş bolar diýip. Men şuny hoş etsem, tekepbürligim döwüler diýip. Alla menden razy bolar diýip. Ýok diýýä men nämäm bar diýýä. Meni ýadatdyň zindegiden diýýä. Bir inkar hemkary bilen na gürrüň edip duran ýanak şeriki zindegiňki ýok. Sen nika bar ahim arada. Şeý diýýä-de sen maňa aýdyp ýadadyňmy dam ýygnan diýip diýýä. Ýa erkek ýa heleýde parh etmeýär gaýsy bolsa. Azajyk şu erkek näme diýýär hamana çaý suwuň başynda guşi alan guşiň gürrüňine giräýli. Bir guşi mobaýlyň gürrüň. Erkek adamyň elinde guşi bar zenana smydam zeýrenýärda. Çaý suw naharyň başynda oýnama diýýär gaýrat oýnaýar. Baba näme işi diýýär hiç zat däki diýýär. Zenanasy aýdyp bilmeýär. Ýa beýany ýok. Ýa-da aýtmaga çekinýärkä, meselem, Bagyşlaň, sen biri bilen araňma diýmäge. Ýöne içi ýanyp oty. Ştada erkegiň wezipesi zenanaň arasyndan nikaga we şo zenanaň gaýratyna hormat goýmaly. Şo zenanaň narahat bolmana şerigatda haky bar-da. Ine, açyk, gysgaja höküm şu. Şo zenanaň gaýrat edip narahat bolmana haky bar. Narahat bolup, ärine ezýet berip, Zindigim be hem urmana haky yok, narahat bolmana haky bada şerigatda. Näme gyrat oýnap otida, zulm edip otida äri ýa heleýi biri birine. Indi biri şoň mobaýlyň gürrüňi. Dert bolup, äpet bolup zindigiler dargadyp barýa. Meselem bir erkek adam aýdýa, Ahunjan gije 2-de 3-de zenanasy ba hem oty. Gije ikide üçde turýan zenanam guşy bar elinde, tableti bar. Ony näme edýäň, bazy ýetýän diýip aýtýar diýýär. Ýüregimiz mydam gan geçýär diýýär. Ýerde häl bolmaly şu gürrüňler, eý jemagatlar. Ýaşy menden ulakan är heleýler. Ýerde häl bolmaly şu gürrüňler. Bazy edýänmişdik. Ozal nikahana, nikaga we äre we heleýe hormat goýup aýtmaly. Şi, men bir wagt ukym tutmasa bazy edýändirin. Gyn göräma, gaýratyň oýnamasyn. Açyk etmeli, hiç muşkili ýok ki. Beter-de şuny ene-atala terbiýet berip aýtmaly. Bi ýigrimi ýyl mundan ozal şaýat aýdylsa, heý näme gürrüň etýäň diýilsin. Indi açyk bolmaly-ha bu gürrüňler. Nikah gyýylypdyr, bir hepde geçenak gelin guşy oýnap otyr, äri-de guşyny goý-da diýende, Näme men guşy ýalym elläm, özüme özi bir narahatçylyk. Toýa häzir bir aý, toýa häzir bir hepde geçenak. Ene-ata terbiýesinde aýtmaly, Nikaga hormat goý, gyrete hormat goý diýmeli. Gije ikide üçde turýa bazy edip otyrmy? O bazy edýänmişdik, dogrudyr. Aýtmaly lan, hormat goýmaly. Ýüregiň agyrmasyn diýmeli. Ýöne ýüregim agyrýa, ýüregi agyrsa geregime-dä diýmeli. Emma zindigi meň geregime diýmeli. Bu gürrüňleri şaýat ýaňky gelin ýa erkek eşideni bilen şaýat gülüp sowsun-ha. Allaň ýanynda gaty günäkär bolar. We birde indiki öni-wesellere Hudaý üçin terbiýet beriň. Ogul-gyzyňyza aýdyň, nikadan öňünçäk hatmen aýdyň. Allah üçin aýdyň. Dostlaryňyza aýdyň, ýegençikleriňize aýdyň. Ýa beýleki ganymat sözüň ötjek bolsa, nikaň içinde otyň. Näçe näçe wagt bäri nika gyýamyzda aýdýas. Nika gyýamyzda aýdýas, Zenanaňdyr hormatyny sakla we gaýrat. Äriňdir nikaň hormatyny sakla. Men şuň zenanasydyryn diýip, boýun allygyň bolýandyr. Men şuň zenanasydyryn diýip, boýun alylygym bolýandyr. Ulamalar-da aýtmaly şu meseläni. Mydam açyklanyp durmaly. Hal bolmaly bu meseleler. Näjere gülüp ýaşajak är-heleýle bar, içlerinden gan geçip bar. Näjere gülüp ýaşamaly jowan är-heleý, içlerinden gan geçip bar-da, hiç kime-de aýtyp bilenaklar. Hiç ýerde-de açylmaýar. Direk baryp mal şu gürrüň. Bu gürrüň din terbiýesiniň eteginde ki ýaňy Resulullah aleýhissalatu wessalamyň derman sözünden aýtdym şo çoň eteginde hal bolmaly şu meseleler. Ine bir ýygnanmakda öýe girip çykmakda we guşilerde bolýan gaýratly we ak jogaplary boldy. Asl gysgaca aýdaýyn bir erkek Hamana uly milletiň sözüne görä, müňkürçiligi bar bolsa, zenanysy şony hal etmese, oturyşmak bilen hal bolmaýar. Meň ärim müňkür diýýär. Müňkür bolsa ýoly näme? Şo näme diýse, dört-bäş aýlap çäşim diýmeli. Ýoly şo. Jedelleşse müňkürligi artýar-da. O pahyryň-a elinde-de. Içi ýanyp barýar. Elinde-de pahyr derdi bar, meritçiligi bar. Allah oňa sowgat edip beripdir diýeýli. Ýerden häl bolýar, zenanasy şoň menen hämkary etmek bilen. Ýa zenanaň gaýraty kän, äriniň etini iýip barýar-da, äri Hudaý üçin hämkary etmeli. Çäşim diýmeli. Şo dert içinden çykarýar. Näme üçin? Hudaý üçin. Şo pahyr dert çekmesin diýip. Gaýtam gören boýdaşynyň ýanynda, gören dostunyň ýanynda Gaýynene gaýynatasyny ýan ýadadym zindigiden maňa mydam müňkürçilik etýä näme etýä şu zatlar bilen zat häl bolýam. Gaýtam ol okan-okan ak sakgal ahulla ara düşip otyr oňa müňkür bolupdyr oňa ýygnan diýipdir oňa ýygnanma diýipdir gysgaja terbiýet bilen häl bolýa özi.